Lbni Ṛebbi. Tagi d yiwet nnuba-s taqbaylit i wid ibɣan ad bennun tudert-nsen ɣef lsas yeqwan. Lbni Ṛebbi.

Ṛebbi iqebbel tiẓila-nneɣ, ɛla xaṭer yeẓra acḥal i yelzem ad tfehmem akk lemɛana n laman d tukkla ɣef Sidna Ɛisa weḥd-s i leslak-nwen. Aql-aɣ tura di lebda n ccehr n Kṭuber, mi semmeḍ semmeḍit wuḍan. Ad yeɣli kan lmeɣreb, ad tkecmem ɣer yixxamen-nwen ad teqqimem zdat lkanun. Nekkni i yesɛan tamezduɣt, sya ara nekcem, mi nebɣa nesɛa zzheṛ. Acḥal medden deg ddunit llan mebla taseddarit, ttmenṭaren akka d wakka, ur sɛan anda ara ssersen iqerray-nsen mi ara d-iɣli iḍ. Wissen ma tessnem belli Ṛebbi deg Wawal-is yessefhem-aɣ-d akken yebɣa ad iqem tamezduɣt-is gar-aneɣ, yebɣa ad nili d arraw-is, netta ad yili d Babat-nneɣ. Yessefhem-aɣ-d ulawen-nneɣ ttuɣalen-d d lmuqeddes n Ṛuḥ Lqudus, Mi ten-iṣfa, izdeɣ deg-neɣ. Akken i mkul yiwen deg-neɣ yezmer ad yuɣal d lebni d tamezduɣt n Rebbi. Nnuba-agi tajdiṭ d nnuba n yibennayen, a lxaṭer wid yesɛan amenni ad tebɛen Rebbi s wul iṣfan, bennun i laxert. Ma tebɣam, mkul yiwen ibennu i laxert gar wid ittḥessisen iḍ-agi. S wacu tbennuḍ a gma? Acu d lsas ɣef ay tbennuḍ tudert-ik? Awal Ṛebbi yessefhem-aɣ-d, Ma ur ibenni ara Ṛebbi axxam, wid i t-ibennun nesɛa yiwen kan iman-nsen. Tfehmem a itmaten d isetma? Imeslayen-agi ssefhamen-aɣ-d mačči d ifassen-nneɣ ara ibennun i laxert, mačči s tazmert-nneɣ ara naf ttwab ɣer Ṛebbi, ḥaca ma ixdem deg-neɣ netta s tazmert-is ara t-neɛjeb. Inna-d Sidna Ɛisa mačči d win ara yinin a Sidi, a Sidi ara yekcmen ɣer ddula igenwen, lameɛna d win ixeddmen lebɣi n Baba ilan deg igenwen. Lebɣi n Rebbi i kul yiwen deg-neɣ d aqeddes nneɣ. Ibɣa ad aɣ-iṣfu amezwaru, imiren ibɣa ad izdeɣ deg-neɣ, imiren kan ara nuɣal lbni n Rebbi, yerna Rebbi ur izdeɣ ara deg ulawen iččuren d asteɛmel. Iḍ-agi, Bɣiɣ ad sen-hedreɣ i wid iḥemmlen Sidna Ɛisa. Imken llan ilemẓiyen iḥemmlen imeslayen ay tsellem deg nnuba-agi s taqbaylit, tebɣam ad tebɛem Sidna Ɛisa, lameɛna ur tefhimem ara amek. Ihi, ad neddem lmital-agi n lebni, ɣer lxaṭer d lmital n wawal n Rebbi i aɣ-yesfehmen acu lmeɛna n laman, tsukkla ɣef lmasiḥ. Win yebɣan ad ibnu axxam ara ibedden ur ittengugu ara ad yessers amezwaru lsas iqwan. Ila lmithal deg inǧil, Sidna Ɛisa i t-iḥkan, ad awent-id-ɣreɣ. Yiwen urgaz aɛeqli ibna axxam-is ɣef ẓẓru. Tewwet lehwa, usant-d tḥemmalin, iẓuf-d waḍu, wwten ɣef uxxam-nni ur yeɣli wara, ala xaṭer ibna ɣef ẓẓru. Yiwen urgaz nniḍen ibna axxam-is ɣef rrmel. Tewwet lehwa, ulin teḥmalin, iẓufet waḍu, wwten ɣef uxxam-nni, yeɣli, meqqer uxrib-is. Acḥal deg ddunit bennun ɣef rrmel, tteklen ɣef iṣurdiyen neɣ ɣef umkan lɛali, leḥwayeǧ-agi merra ad ten-neǧǧ merra mi ara nruḥ syagi. Win yebɣan ad isbedd lebni n tudert-is ɣef ẓẓru ur nettengugu ara, d win yesɛan leɛqel d lfehma. Sidna Ɛisa yeḥka lmital-nni ɣef sin ixxamen, yenna-yasen i medden ibedden zdat-s, belli wid isellen i imeslayen-is yerna xedmen-ten, llan am urgaz-nni ibnan ɣef ẓru. A leḥbab, wid itteklen ɣef Sidna Ɛisa i leslak, tteklen ɣef win ilan si zik, ɣef win ara yilin i dayem, tteklen ɣef win i d-iceggeɛ Rebbi ad yessenger lecɣal n Cciṭan, dɣa ma nbeddu fell-as, ula d nukni ad nesɛu tazmert-is ad nɛafet cciṭan ad t-neɣleb. yettwakteb deg wawal Rebbi i wid yebɣan ad bnun i laxert ula yiwen ur yezmir ad isers lsas nniḍen ala win yettusarsen yeɛni Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ula d lɣaci medden ittḥessisen i Sidna Ɛisa ass-nni mi sen-yeḥka lmital ɣef sin ixxamen wehmen ɣef ttɛalim-is, imi iseḥfeḍ am win yesɛan lḥeqq d tazmert, mačči am lɛewluma-nsen. Ɛni ur tufim ara ula d kunwi imeslayen n Sidna Ɛisa ay tsellem kul durt sɛan tazmert? Neǧǧɛen kun deg wulawen-nwen? Mebla ccek, alaxaṭer d Ṛebbi i s-yefkan lḥeqq-nni d tazmert. Imken llan wid ara yinin amek ara nessen tidet ma Sidna Ɛisa yesɛa lḥeqq iwakken ara nbennu fell-as, nettkel fell-as mebla lxuf. Win yettkelen ɣef awal Rebbi ur iɣelleḍ ara. Lektub yessefhem-aɣ-d Rebbi yefka lḥekma i rkul i Lmasiḥ. Ɣef wayagi i d-yenna Sidna Ɛisa zik i ṭṭulba-s, uqbel yettwarfeɛ ɣer yigenni, Mkul lḥekma, Tettunefk-iyi-d deg igenni ɣef lqaɛa, ruḥet ihi, s yisem-iw, rret leǧnas i rkul d ṭṭulba-w. Mačči s zzux i d-ihder, lameɛna s lḥeqq. Ittwekteb Rebbi yefka-yas-d lḥekma ɣef irkul medden iwakken ad yefk tudert n dayem i igad irkul i as-d-ifka. Dɣa d tagi ay d tudert n dayem, ad tissinem Rebbi n ṣṣeḥ, awaḥid, lawk d win i d-iceggɛen Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ṛebbi isers leḥwayeǧ-a akk sedaw iḍaṛṛen n Masiḥ, ifka-t ad yili d aqeṛṛuy n tajemmaɛt-is ilan d lǧetta-ines. Kunwi ţḥessisen iḍ-agi, ibɣan a ţ-bnum i laxert, ata-ya Ṛebbi imla-yawen ayen ilezmen amezwaru d lsas iqwan, lsas ur neţengugu ara. Win ibennun ɣef Lmasiḥ ibenna ɣef win isɛan lḥeqq sɣuṛ Ṛebbi ad iḥkem ɣef ddunit irkul d imezdaɣen-is A lxaṭer iɣleb cciṭan, ilan d aɛdaw n Ṛebbi, iɣleb ddnub, iɣleb lmut, ilan d lijaṛa n ddnub. Ma nettekkel ɣef Lmasiḥ d lefdi-ines ɣef ddnub-nneɣ, nettekkel ɣef win ilan ṛuyfus Ṛebbi ad icafeɛ deg-neɣ. Tazmert-is ad tuɣal d tazmert-nneɣ. A nezmer ad neqbel imiren ayen i ayen i na zik i ṭṭulba-s mi s-nina, Fkiɣ-awen tazmert iɣelben yir kul tazmert n uɛdaw, cciṭan.

Lsas iqwan ur nettengugu ara, af aya lɣerḍ ibennayen. D Ṛebbi i yessersen Lmasiḥ ad yili d lsas i tajmaɛt-is ɣef ara bnun lmumnin. Win ibennan ɣef Sidna Ɛisa mačči kan yumen yis-s, lameɛna yettkel fell-as weḥd-s i leslak. Ulac axxam yesɛan sin lsisan. Cfiɣ yella yiwen umɣar d aqbayli iḥemmlen Sidna Ɛisa d awal-is. Yebɣa ad itbeɛ Sidna Ɛisa s lekmal. Lameɛna yugad ad yesserreḥ i leɛwayed-is. Amɣar-nni izdeɣ deg taddart ɣef rrif n wasif. Yenna-d tikkelt, Amzun sserseɣ yiwen uḍar deg lǧiha nniḍen n wasif, i wakken ara t-zegdeɣ ad awḍeɣ ɣer tama nniḍen, lameɛna ugadeɣ ad serrḥeɣ aḍar wis sin, ugadeɣ ad serrḥeɣ i leɛwayed n nnbi. Amɣar-nni yenna-d yiwen wass lḥazen Ssneɣ ur yettɛeṭṭil ara lḥal ad iyi-yawi wasif. Imiren, anida ara iliɣ? Ur ttiliɣ la deg lǧiha-agi, la deg lǧiha nniḍen. Leḥbab, yemken llan aṭas yid-wen yiḍ-agi ilan am umɣar-nni. Tḥemmlem Lmasiḥ, lmeɛna ur tebɣam ara ad tserrḥem i leɛwayed-nwen. Win yebɣan lebni lsas iqwan, ad idem idɣaɣen iǧehden Si lmeɛd n budɣaɣ. Akkagni, ma yella walbeɛḍ n lmumnen Sidna Ɛisa d lexleq ajdid, leḥwayeǧ tiqdimin ɛeddant, atent aya leḥwayeǧ akk ttuɣalent d tijdidin. Ay itmaten d isetma, ur tezmirem ara ad tbennum ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ law d lembya, ur ɛdilen ara. Lembya mmuten, alaxater denben, Lmasiḥ immut ɣef iǧal dnub nneɣ, lameɛna ass-agi yedder.

Ula deg lsas d adɣa n teɣmert ɣef i yettkel lbni irkul. Lmasiḥ ittusemma d adɣa n teɣmert ittwaxtaren, ittukermen, win itteklen fell-as ur yettneḥcam ara. Ay atmaten d isetma, kunwi ilan d ilemẓiyen isɛan zat-wen tudert-nwen merra, ɣef acu tbennum? Ɣef remmel n ddunit-agi? Neɣ ad tebnum abelsas-nni i d-isers Rebbi, win i d-yusan ɣer ddunit ad iḥkem s lḥeqq, s lḥeqq Rebbi. Win itteklen fell-as ur ittneḥcam ara ass-nni i lḥekma, imi Rebbi ira mkul lḥekma deg ufus n Lmasiḥ. Ma yella netta, ilan d lḥekem, yuɣal d amezwaru, d ameslek, nneɣ, ur nesɛa acu ara nugad ass-nni aneggaru.

Ma llan wid yebɣan ad fehmen akteṛ amek ara bnun tudert-nsen ɣef lsas i d-isers Ṛebbi, ad k-tebdaɣ-d ad tessutrem yiwet tektabt s afṛansis yettusemman La Nouvelle Vie en Christ, Tudert tajdiṭ deg Lmasiḥ. Tektabt-agi tettili diɣen s taɛrabt, lameɛna mačči s taqbaylit. Wid yebɣan tektabt s taqbaylit, sutret Lmetul, yesɛan deg-s taḥkayt i awen-ḥkiɣ ɣef sin ixxamen. Ataya lɛelwan-nneɣ. Nuba lebni Rebbi, boîte postale 141 Monte Carlo Monaco. S taqbaylit, Nuba lebni Rebbi, tabwaṭ n tibratin 141 Monte Carlo Monaco. Ḥassisat lǧemɛa i d-iteddun ɣef lweqt-agi, inuba lexbar lxir. Sebt i d-iteddun ɣef lweqt-agi, inuba lbeni Ṛebbi. Ɣef onde moyenne 205 mètres, Radio Monte Carlo, 1467 kHz.